Сәлам дуслар, ничек хәлләрегез? Бездә менә март, яз диләр бит инде, яз килеп җитәлме, чәчкә карамагыз, сакалга карамагыз, иренәм. Әле чыгырга, күрешергә кеше белән күрешергә вакытта юк, шуның өчен борчылмыйм да. Нәрсә әйтәсем килә? Әле бездә хаманда ни? ничек дип әйтим шундый погода инде менә көз кебек нитеп яшелләнеп китәлми әле гомумән әл бүген менә шушы бәләкәй генә бер видеоны яздырырга булдым дуслар нәрсә өчен шушындыйрак не сорауны күтәрәсем килде менә дуслар барыгыз да хәзер теге бизнес турында сөйлисез бит инде бит бизнес турында сөйлисез бизнес турында уйлыйсыз бик күп сөйләнүләр бар инде интернетта Тегендә монда мин шундый бер бәләкәй генә бер генә бер шундый бер бәләкәй генә видео сырга булдым шуның турында. Нәрсә сөйләсем килә, дуслар? Башыгызда менә нинди уй бар, сезнегә, күңелегезгә нинди хөнәр якын, шуны тотыгыз да эшләгез. Менә хәзер бит инде материалларны алырга, менә кайдандыр өйрәнергә, нәрсәндер өйрәнергә бөтен әйбер дә бар. Бик күп теге, бик күп материал күп. Бөтен әйбер турында да бөтен әйберне сөйләп беттеләр инде. Ә, менә ә, ничектер сез теге кузгалып китә алмыйсыз. Иң беренче, иң зуры шул менә кузгап, кузгалып нәрсәдер эшләп башлап җибәрергә кирәк. Һәм сез аның өчен бер дә курыкмагыз. Ул башланып җибәр башланган башлап киткәне шунда проблемалар да туа, ничектер җүнәлеп, җүнәлеп э, җүнәлеп, теге ничектер җайланып ул китә. Шуның өчен сез ничек дип әйтим, иң төп менә үзегезнең менә мәсәлән сез э, мәсәлән дип әйтик, сез менә э, сервис ташлыйсыз икән механик булып. Сез механик булып эшләдегез уже. Әйтик, 10 ел эшләдегез механик. Но сез һәр вакытта үзегезнең менә сервисны ачарга уйлыйсыз. Менә хәзер вакыт, ул хәзер 1 елдан соң, 2 елдан соң, 3 елдан соң ачам дип Алай, алай, ничектер, өмет белән яшәмәгез, дуслар. Сез аны алыгыз да, башлагыз. Менә ул бүген аны башларга кирәк. Чөнки менә сез сезнең уже тәҗрибәгез бар, тәҗрибә. Иң зур әйбер тәҗрибә. Аны син беркайдан да сатып ала алмыйсың. Менә синең кулыңнан килгән эш, ул синең инде бизнесың. Менә син ничек Ә, ничек э, менә нәрсәне яхшы беләсең чәч ала беләсең икән менә пожалуйста салон ач мин әйтерим һәр вакытта беренче тапкыр ачканда үзегезнең көчегезгә үзегезнең хәлегезгә ышанып кына ачыгыз үзегез эшләргә дип бер кайчан да яңа гына ачылган бизнесны кешегә кеше кеше менә мин механик алам анда тегене работник алам тегесе монсы алай башларга ярамый Беренче, иң беренчене үзең эшләп башларга кирәк. Мин менә шәхсән үземнең дә тәҗрибәм шундый. Шуның өчен э, э, үзең эшләп, бәләкәй генә мәсәлән, салонны алдың, аренданы сүләштең, и җайлап-җайлап, җайлап-җайлап инде кешеләрне китергә. кешеләрнең ничек китергә, ничек реклама ясарга, гади генә рекламаны ясарга, ансын инде икенче нидә сөйләрмен. Аны бүгенге бер үк нидә теге винегрет ясыйсы килми дигәндәй. Но мин сезгә әйтәсем килә, менә әгәр инде сезнең фикерегез бар икән, уегыз бар икән нәрсәдер эшләргә, әйбит, сез аны тотыгыз да эшләгез. Э, Нәй, э, көтеп утырмагыз. бер көтеп үт менә көтеп вакытны үткәрмәгез тотыгыз да башлагыз менә теге вакыт үтә тора үтә тора шуннан инде менә башлагач шуннан инде әйтерсез менә бит теге малай дөрес сөйләгән булган ничә ел йөргәнмен не шунда ук шуны башламаганмын икән дип истә истә тотабыз инде менә шуны үзең үз көчеңә ышанып үзеңнең тәҗрибә Һәм тагын бер әйберне әйтәсе килә, дуслар, үзегез яхшы белгән әйбергә генә тотыныгыз. Сез, мәсәлән, әйтик, мәсәлән, сез врач икән, әйбит, ну, например, эш теш зуб, зубной врач икән сез әйбит. Сез ресторан ачырга сезгә кирәк мили. Сез ресторанда бик яхшы разбираться итәсез икән, парикмахерство ачырга андый белмәгән әйберләргә кермәгез. Чөнки бар шундый әйбер, дуслар, менә подводные камни диләр. Ул менә беренче караганда ул юк кебек. Менә бернинди проблема да юк кебек. Ну нәрсә инде ул? Мәсәлән, алдың, арендага алдың, эшли башладың. Юк, дуслар. Һәрбер әйбернең әйтеп бетелмәгән, без син белмәгән, аны сиңа конкурентлар да әйтми, аны әйтмиләр дә, чөнки алар аны да белмәскә мөмкин. Бу гомумән тормышта көтелмәгән шундый әйберләргә әзер булырга кирәк дип әйтәсем килә. Ул аны бер кем дә белми, үзегез менә башлап җибәрмичә, сез аны бер кашан да белмәячәксез. Шушан дуслар, миннән сезгә шундый киңәш, курыкмагыз, башлагыз, икеләнмәгез. Бөтен әйбер дә килеп чыга. Һәм бер әйбер әйтәм мин сезгә, килеп чыкмаса, ул сезнең өчен зур тәҗрибә була. Тормышта иң зур тәҗрибә үзең эшләп караган Опыт, тәҗрибә, иң кыйммәтле әйбер. Син аны бер кайдан да сатып ала алмыйсың. Но шулай да ничектер хәзер инде җайлы, бөтен бөтен материал да бар, YouTube-та да бар, ничек үзгәртергә, ничек эшләргә. Шуның өчен дуслар, минем сезгә киңәш, киңәш, икеләнмәгез, озак уйламагыз, башлап җибәрегез, сезгә уңышлар. Кайнар сәламнәр сезгә.